Ɔso aba a, ɔgye no. Ɛno ma menkɔtra asomdwoe mu. Tie asɛm a Awurade ka kyerɛ wo no yie. Sɛ wɔato anaa no de ama wo sɛ na ɔreka asirim asɛm pa ara no, fa ne ho mma. Fa koma pa mu ne no ntena, sɛ ɛbɛyɛ a ɛde asomdwoe bɛba ne koreɛ bɛba.

Prison backbones. hey, listen. Uh, right? Yeah, yeah, yeah. You know yeah.
how it goes. Coco president. Hey. Adrubia Kadem. Hey.
Nana Dwamena Kɛntɛn ɔtɔ so mmienu yɛ ɔfenso maahene. Ɛnna yi deɛ nti a ɛbɔ ne din de ka asɛm anya bibia sɛ ɔde ne maahema akɔ akɔkyerɛ ɛyɛ yɛ wura ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu yɛbɔ odin ane abo yɛ mu ase ae A, kyerɛ sɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔne no bebu ɔyɛ ɔfenso man. Na yɛn nyinaa nim sɛnea ɔfenso ahemfo nsɛm no na esi teɛ. Efiri bere a Nana Gyamina Kenteng bɛtenaa soɔ no mpo no, still na na wantwiwantwi wɔ ho. Na ɔfenso man hemmaa a na ɔte akonnwa no soɔ dada ɛɛ na na ama sɛ wanya ako a, na ɔno na na ɛyɛ ɔfenso man hemmaa. Ɛɛ, nnɛ yi, seesei a na yɛayi ne nan ase mpaboa a ɔnyɛ Ɔfe so mma ahemaa abien no. Ɛberɛ ɛbɛdaa sɛ ɛkɔbaa sɛ ɛyɛ a ɔfe so akonnwa no ada mpan ne yɛ pɛ de hye branteɛ ne yɛ de no asi soɔ no, na yɛde yɛto maa Nana Ahemaa sɛ, Nana Ahemaa, ɛɛ Nana Amasaawa Nyarko, ɛbɛyɛ a, pɛ de hye branteɛ a ɔsɛ fata na yɛmfa no nni akonnwa no. Ɛna kyerɛ sɛ ɔhwehwɛhwehwɛɛ mu ara na ɔde ne nsa kɔsii ɛyɛ ɛɛ Kegis Apɔnsɔ sɛ ɔno na mbra a na ɔmbɛyɛ ɛyɛ man hene. Na mpanyinfoɔ nso a ɔmo wɔ fɛnsɛ man no mu hwɛ mu hwɛ mu hwɛ mu hwɛ mu ahu sɛ daabi, Kekesɛpo yɛ ka adehye mmeranteɛ no a ɛnyɛ adeɛ a ɔka ho bie. Nti ɛba ne sɛn ɛna Nanahemaa pɛ sɛ ɔno ɛna ɛbɛyɛ man hene. Nti ɛbɔɔ mmɔden ara bɛduruu yɛn wura anim na ɔno nso hwehwɛɛ mu ara hu sɛ ampa baabi a akonwa no pɛ sɛ ɛfa no ɛnyɛ hɔ na ɛkyɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Nti saa adeɛ a ɛneɛ Naima, bra ahemfie na yɛnka asɛm na biribiara nkɔ so. Yɛto nsa frɛɛ no, to nsa frɛɛ no, to nsa frɛɛ no, ɛyɛ ade a na na Amasaawa Nyarko antumi amba ahemfie hɔnom, na ɛno nam so maa Kɔtɔkɔhene gyinaa ne tumi so yii ne nan ase mpaboa yii no toaa so akonnwa a seesei a me ne wo kasa yi deɛ ɔnyɛ man hemma bio. Enti ɛberɛ a ɛyɛ ɔfe nso man hemma, ɔfe nso man hene rather, ɛba abɛsuae akyerɛ Yawura no a, Yawura, ɔsuae wiee no, Yawura kaa nsɛm bi kyerɛɛ no sɛ, Kɔ a worekɔ yi, ɛyɛ wo nko ara na mede wo asi w'akonnwa no so. Kɔ! Ɔhenemma biara nka wo ho, enti kɔ na kɔdi wo man. Mma obiara nntwi mfa wo so. Na asɛm bi a ɔka kyerɛɛ no no, na ɔka san, ɔsan si so biom kyerɛ no sɛ, Sɛ bere so na wopɛ hemmaa a, fa no bra na fa no bɛkyerɛ me. Ɛnnɛ yi, akwannya no aba sɛ ɛyɛ ɔfe nso ma hene de ne ne hemmaa kɔkɔkyerɛ ɛyɛ yɛn wura

Ne atoadan a asomdwoe nti Asirimfoɔ bae ansa na Kɔkɔdzeasefoɔ sɛdeɛ ɛbɛtoa wɔn. Biom, sɛ ɔba yi wɔfa wo na watoa no na sɛ ne maame no wɔ di a.

Hiob. Sɛdeɛ Ebeneser ka kyerɛɛ no no, sɛ na afei so hene Asiriahene no so to bo ase hwɛ dua no yie pa ara. Na ansa na ɛbɛba, ɔbɛte wura no se, Mebaeɛ, me wura, na meba hwɛ fie. Me nua mmoa a sɛ me yɛnka ho a, wɔpɛ sɛ wɔnom na wɔsoɔ no, yɛ mu ni. Mesrɛ wo a, dɔ me boro dua pa ara no ni. Ebi koraa a mesrɛ wo no bi a, yi, nom no firi wɔn so a. Hɛn no wɔapamu ara ahu kwan a wɔdɔ wɔaba a wɔdɔ wɔaba. Yom. Yom. Ɔso aba a ɔagye no. Ɛno ma menkɔtra asomdwie mu. Tse asɛm a Ewura ka kyerɛ wo no yie. Sɛ Ɔato anan no dze ama wo, dɛ na Ɔrekaa sir mu asɛm paa no, fa No ho ma. Bɛfa akoma pa mu ne Ne nsa.

Piaaww Nana Hemaa baako pɛ ae nti ɛyɛ Nana Adwoa Afranewaa the third na yɛ presente no yɛ introduce no de akyerɛ ɛyɛ Yɛwura Otumfoɔ Osei Tutu ama waka ne nsɛm de akyerɛ no no nti sisia no deɛ na kyɛ sɛ ɛno ara aka sɛ ɔbɛsuae de akyerɛ ɛyɛ Ɔfe nso man hene na kyɛ sɛ biribiara da n'akwan mu kama kama kama kama kama paa nti no Ɔfe nso anya hene asen enya hɛmba a, na kyerɛ sɛ nea ɛho nsɛm no tse no. But wohwɛ video no, end ho beebi beebi a na nkyea no kɔ so no, sɛ wohwɛ no dinn a, wobehu sɛ ber a ɛyɛ ɔfen so hene nkɔkɔkyea a Yewura wieeɛ no, bracelet a na ɛda Yewura nsa no, yeyii yɛ ansa na ɔfen so hemmaa Ɛrebɛkyeɛ no, hwɛ video no din. Abusua, mo a monim sunsum mu nsɛm na monim amammerɛ mu nsɛm no, mobɛtumi akyerɛ yɛn ase kakra? Because mehwɛɛ ne din no, ebi mu kyerɛ sɛ ɛɛ sunsum mu nsɛm, ebi a na ɔbaa no sɛbi wabu ne nsa nti no ɛho nsɛm bebree, but wonim mu nsɛm bebree a, Na kyesɛ wode wo comment no afa ɛyɛ comment section hɔ nom de ama me ae. Enti na neɛ ɛkɔɔ so wɔ Manhyia Fi Kɛseɛ mu ɛno no, sɛsi a ne deɛ ya presente ɛyɛ Nana Adwo Afra ne wa a ɔtɔ so mmiɛnsa de abekyerɛ yɛwura. Enti aka sɛ obesua sɛdeɛ mede di kan kaeɛ no na biribiara atumi akɔ so kama kama. Wobɛbisa sɛ ei, ɛnneɛ na ahemaa a na ɔwɔ hɔ dada no ɔwɔ he? Ae, ɔwɔ hɔ. Sɛdeɛ yɛɛyɛ a yɛtu no adeɛ so no, Ɛho na me briefly kakra no na KK Sarpong eh before yɛde yɛwura asi so na ne dɛm na kɛntɛn sii soɔ no still na ɛyɛ adeɛ a na asɛ ntease a ɛnyɛ adwuma kakra nti no yɛhu videos bi a ɛbɛtwa gu yɛ a na kyɛ sɛ ɛyɛ KK Sarpong nso te akonnwa mu na ɔmanfoɔ atwa ne ho ahyia na yɛ sɛ ɔmo ɛyɛ na no na no na no na no mo piafoɔ kyɛ sɛ ɔredi ne hene ano no na kyɛ sɛ ɛyɛ kame akɔyɛ te sɛ sɛnea Sampa ahensie no yɛ wantwiwantwi wɔ hɔ no, saa na na anka ɔfe nso deɛ ne bɛn. Nanso Nyame ayɛ adom ama sesia no, na n'agya Mena Kɛntɛn atumi agyina ne nan so agye ɔfe nso man no agye ɔfe nso akonya no asi so senea ɔbɛsuaeɛ kyerɛɛ yɛwura no. Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mma obiara ntwi mfa no soɔ no. Otumi di saa asɛm no so paa a, kyerɛ sɛ obiara nso ntumi ntwe mfa no so kwan biara so da. Enti na sɛnea nsɛm no teɛ ɛno. N'abusua ma memfa wo nsie na menka wo sɛ, aha ɛyɛ Koko TV Geo Kyɛdɔrem a wobɛ subscribe ama me na wabɔ notification button no so, a like, a share de ama ɔfoforɔ nso anya bi ahwɛ na wowie a, woakyerɛ w'adwene Ɛwɔ comment section hɔ nom ɛde ama me. Midiane e kwi ya afra akoma. Jafo
ɛnɛ killers na menya ɔmo ha no ɔmo na yɛ kɛse ne twa mu akuku danfoɔ no a ɔmo ani ɛwura ma nie ɛna so bolo nsu na ayɔnfoɔ ɛnɛ deɛ wɔn nso wɔn nsɛm ka kyerɛ mo sobolo ɛne awura ma ɔno ɔno ne nua ba wɔn nso wɔn asɛm ka kyerɛ mo sobolo ɔne awura ma yɛn kɔ. wonim sɛ ɛba sini mu deɛ me ne wo mmienu deɛ sɛ menyɛ between na ma wo paa deɛ na ɔma wana meboa na wo so wonim sɛ ɛba sini mu na sɛ yɛka sɛ membɔ wo di no a mebɔ ma no yɛ dɛ sobolo
ɛba sini mu deɛ a yɛdeɛ nɔma one but ɛba kooko mu deɛ awura woto kooko mento kooko